Ymuno gyda fi am sgwrs, yr actores hynod dalentog a phrydferth, Shelley Ree! O, diolch! Shwt wyt ti? Ti'n iawn? Fi'n fine, ydw, fi'n fine, diolch yn fawr. Nawr te, rhan fwyaf o bobl siŵr o fod yn dy nabod di fel Stacey. Stacey Neame. Fi ffili neud yr acen, fi 'di bod yn ymarfer. Na, paid trial. Mae lot o bobl yn cael trafferth yr acen, i fod yn onest. O, Cwrt Llŷn 'ma! Ydi hwnna'n teimlo'n bell nôl? Ydi, wel o'dd e bell yn ôl. Deunaw mlynedd bron a bod yndyfe? Ie, o'n i siŵr o fod tua peder ar bymtheg pryd 'ny. O! O, Kim!
Stori fawr gynta'r gwrs gyda Anseilo a Hywel Llewelyn. Ie, hync y gyfres. Stori athro disgybl.
Fi'n gwbod, ni odd y cynta i neud ni a fi'n gwel' lot o lot o yn enwedig

bach to get a pryd. O! Hyfryd. Briefcase glas ac o'n i ofon e achos fi'n credu odd ran bach ono fi'n ffansïo fe. Ond mae e'n lyfli a ni'n ffrindie a ni dal i fod yn ffrindie. Ond fi'n cofio ffilm o'r briodas a gymrodd e deunaw take achos ffindes i mas yn y fan a'r lle mae enw canol Stacey odd Stacey Doris.

Hefyd wrth gwrs. O, a ni'n ffrindiau mowr, ni da- ma' Arwyn wrth gwrs sy'n ware Mark, ma' fe dal yn y gyfres a... Ie. ...fi'n tipo mewn ambell waith ac yn clywed... Ie. ...nhw'n gweud, o ma' Stacey 'di ffono Zella newydd! Sydd yn briliant. Ie. So ma' nhw'n cadw'r, t'mod, dyw'r cym- cymeriad ddim wedi marw, mae draw yn Zella newydd dwi'n meddwl, so... Ie. ...wastad lle i ddod nôl rywbryd falle. O! Ti'n meddwl? Wel gobeitho.
Ie. Os os os 'yn nhw'n cynnig ife? Grêt! Yym a ma' ma' stiwdios newydd 'da n'w blwyddyn nesa. Dwlen ni fyn' nôl am bennod neu ddwy bryd 'ny achos... Ie. ...yym ma' nw'n adeiladu backlot newydd elli di frifo rownd a pethe ma'... Waw. ...lot o bethe gyffrous yn digwydd... O cŵl. ...i Pobl y Cwm so... Da.
Ie. Nawr te ma' 'na ambell berson enwog wedi ymddangos ar Pobl y Cwm. Reit. Yym fi isie gwbod os wyt ti'n gwbod neu'n cofio pwy oedden nhw felly ni roi tri opsiwn i ti. Iawn. Ti'n ca'l dewis o'r tri pa un ti'n meddwl fasa... Iawn. Fi'n ymddiheuro nawr os gaf fi nw gyd yn anghywir. Iawn te. Y rhestr cynta sy gen fi yw Adrian Chiles o'r One Show. Ie. Philip Schofield neu Gary Lineker. Pa un o rheina ti'n meddwl odd ar y rhaglen? Ar y rhaglen?
Mae un ohonyn nhw wedi bod ar Pobol y Cwm. Hmm. O! Sa ti unrhyw syniad? Weden i yym Jyst achos bod e'n swno'n random, Adrian Chiles. Cywir! O! Pam? Odd e one show mlan yn y cefndir ne' rwbeth? Fi ddim yn siŵr, sdim syniad gyda fi. Waw. Nes i golli hwnna hefyd, felly ges i bach o sioc. Iawn. Yym beth am Robbie Coltrane, Robbie Savage neu Ryan Giggs?

Sa i'n gwybod lot i fod yn onest, drwy sgript fi wedi darllen, cyfres newydd um, fel wedys ti o'r enw Alice, gath i sgrifennu gan Siwan Jones. Siwan a sgrifennu Compassion Art a Tair Chwaer. Um, A wedyn, ni'n dechrau ymarfer wrthnos nesa. Dwi'n torri ngwallt wrthnos nesa, gan mynd yn brown. Mae tro cyntaf ers blynydde. Um, achos mae'r cymeriad i fi'n wario, Debbie, yn daclus ofnadw. Yeah. A dydy Shelley ddim. so, um, yeah, di Gwener wrthnos nesa, fi'n torri ngwallt, lliwon ngwallt. Yym... Pob lwc.
Ie, diolch. O, wech mis o waith. Fantastic... Grêt. ...sgript, wel y ddwy gynta yn ffab. Fi fi wrth fy modd, fi'n edrych ymlaen. Yy a ma'n siŵr bod e'n beth neis ca'l sgript gan rhywun sy mor dalentog, Siwan Jones wrth gwrs. Fi wastad 'di moyn neud sgript Siwan. Ie. Mae mae e jyst yn bleser a fi fi mor falch bo' fi 'di ca'l y newis. Hmm. A actorion ffantastig arno fe 'fyd. Ie. Yym Gillian Elisa, Ifan Huw Dafydd, Wil Thomas, Sara Gregory, Aled Puw, crowd ffantastig o actorion. A pobl ifanc newydd yn ymddangos hefyd yndoes? Dwi'n meddwl oes, mae fel dou grŵp o bobl o beth fi'n deall ar hyn o bryd a dwi gyda'r bobl hŷn!
Shwd allen nhw? Fel ddigwyddodd 'ma!
So yy ie, a ma' Alys sef yym ma' Sara Gregory'n ware Alys, mae 'i chymeriad hi yn symud neu yn dianc oddi wrth rhywbeth yn Gaerdydd

symud i ffwrdd o fyd gwaith. Ie. Yeah. Fi'n clywed bod ti, bod ti antur newydd, bod allotment gyda ti.
oh, mae'n ffantastig, mae'n ffantastig. Fi o'n i ar y rhestr um, gyda'r Allotment Society. Ie, yeah. oh, wow!
Am dair blynedd, a wedyn gyda ni Albert ffôn ti a doi fus yn ôl yn gweud, mae lle i chi! Wow. Ond wrth gwrs, oedd neb di plannu na neb di wso fe ers tair mlynedd, so O'dd popeth lan myn 'yn so o'n i 'di ca'l giment o waith cliro. Ni lan y pob weekend, ma' ngŵr i a finne a Lowri, ni wrth 'yn bodd e. Ma'r tato mewn. Lyfli. Tato i bawb.
Da. Ie. Winwns, garlleg, yym a fi'n aros am gôd ar 'yn o bryd, fi mor excited, ffili aros iddyn nhw gyrredd. Wel. Cod ffrwythe.
I helpu ti ar y ffordd, ni 'di ca'l anreg bach i ti fyn hyn.